Waý, Nurüpek! Waý, Nurüpek! Waý, şu Nurüpegiň materialyny göräý-de, kaçystyp atsam gowy. Öňje jüýňdäki material bar-a, şoňa seretmeli. Soň töweregiňdäki zatlara seretmeli, düşünýäňmi? Waý, saňa barmadym diýen bir samsyk bolupdyryn, bar-a. Iýmiňi göreňmi? Göreňmi sen gadyrsyz?

Ine, siziň ähli islegiňize görä materiallar, matalar bar, görüň, saýlaň. Täze materiallaryňyz barmy? Hawa, bizde esasy ählisem täze, ýöne esasy şol iki setirimiz biziň has täze materiallarymyz. Bizde ýene-de ýurduň ähli ýerine eltip berme hyzmatymyzam bar. Eşideňiz dost, ýurduň isledik ýerine biziň özümiz äkideris. Ýöne şu islendik bahadan barmy? Elbetde. Aý, duraýsana, bir öňräjikden ýöräýin özüm. Yzymdan ýöre. Aý, erkek adam men, çünýäňmi? Sen lib o ýerden okap gör. Erkek adam aýal maşgaladan bir basgançak beýik bolýar. A erkek adam bolsa aýallar öz arkasynda götermeli. Ondan göter bilýäňmi meni? Pakediňa göterýän. Ondan kim beýikde bolýar? Götersem, sen bir. Yzyma düş. Salam, hoş gördük. Matalarymyz ýörite siz üçin ähli görnüşleri bar. Arkaýyn saýlap bilersiňiz. Paket sakla. O, ýagşy. Gowmy? Sen bärik berip turmada daway, wagt ýitirme. Wagt ýitirenden pul ýitirsene. Al bir atlar. Al özüň gerekli atdan alşdyr. Näme maňa derip çekin turdyň, daway alşdyr ber. Diýen zadyny alyp beräýeňmi? Diýýän zadyny alyp berýän ustat. Be. A, diýýä biz hem öz diýenimizi aldyk, düşünýäňmi? Dogry, dogry. Ýö, ýöne men haýran galardym, menä diýmeýändem alýanow. Kakam pahyr müň goýun satyp, şuny alyp berdi. Oturupsyňyz-ow. Näme üçin? Gaty oturupsyňyz-ow. Müň goýun satyp bir goýun alypsyňyz-da. Ine men utdum. Nädip? Men utdum. Garnaşdan aldyň. Ýok-ow. Ýüz goýunymyz bardy. Ýüz goýun satyp bir sygyr aldym-da. Dörediňmi? Ejige al berdi. Ala. Deret balam. Şony al. Şojagaz, şo ýaşyl köýnegi. Özüňe dä. Alla seni şuňa sowgat ber. Menem halamadym. Hawa, bizde. Eşidäňmi dos? Eşidäňmi? Şu setir bar-a, şu setir. Şo durşuna şu tokga sowgat bersene. Näme onda ýöne? Ýa bu utandyrjak bir ýalam meni. Seret diňle meni. Bu tokgama bu setir ýetmeýär. Şu yzymdäkilere seredin-ä. Hemmesini ber şuňa. Diňle dos, diňle. Biz birinji gelýäs, tertip düzgün bardyr-a, dogrymy? Şu skladyň içinde bar-a şahta skladyňyz barmy bir ýerde? Bar. Şo skladyňyzdaky ol çygyrlykdaky toçkaňyz bar-a, ondaky hemmesini ýygnaýaň-da, ber maňa, men aljak şolary. Äý, eşidýäňmi, jigim? Bu sklad tä kenarly dälmi? Bolýa. Ýolda gelýänler bar-a, indiki geljek iki müň ýigrimi bir modeller bar-a, ýolda gelýänler. Ana, şonam ber. Ondan aňyrdan ugramadyklar bar-a, şonam alýaň, düşündiňmi? Diňle dos, meni diňlesene. Näme sen gözüňi ürkejek bolýaň, diňle meni dos. Siz başyňyzy gara, şu başyňyzy öz aýalyň egnine sokmadyk gülüpekler. Şolarda merdene şuna. Bädäki jaýymyza diýip alaýagyň şolary. Heý eşitýäňmi? Eşitýäňmi başyň kim seň? Berräk süýş bärräk süýş. Başyň kim seň? He? Şo başyňy gara, indiki, indiki takjak ol oturan, indiki düzjek ol oturan ýüpekler bara matalary, bilýäňmi? Ine, ideýalary, men şeýtsem diýip oturan ideýalary bara, ana şony men satyn alýan, düşündiňmi? Senem düşündiňmi? Alýan näme alýan bolsaň? Bar! Her sapar adamlar şeýdip batyrýan bileň şony. Öňki saparam çagalara eşik almaga baramyzda, bir laý eşik aljakdyk, şinä prinsip öýdüp bara, otuz dört laý eşik aldyrdym. Çagama bäş ýaşydy, entegem şo bir ýaş, iki ýaşyň eşigini geýip ber. Oturma laý ony. Dagy ony men ýöredim. Indi muny näme ediň? Sen alla baryber. Nirä baraý? Nirä barsaň şoňa bara, öýe barma. Sen jigim, bir gelip gitsene. Akyl daş etdik a muny. Daş edýän a men o bilen. Indi Nury söň zawoda bizikimi? Gowsany. Kellelerine gijeýedi biziňki. Nätdik jigim? Öçürdikmi? Aý ýok agam olar siz öçürdi. Hünär. Telefonyň üsti bilen Nury pek priloženiýa skaçaýt edip, hemme matalarymyzy alydam öýeltäýiň diýip, eltip berýän hyzmatymyzy ulandylar. Mata ýok agam. Bize hiç zadam ýokmy?